for an example hi loyi munhu i artist loko o ze va kha yimbelela music i yimbelela ku vuya vanhwini and then if vanhu vo lo xava va na right a ku byela ku sivara laha i bechaka mara hi nga rivali ku va swi vurisa ku yini ka wena swi na nkoka Avuxeni maxaka ni pfumela ku ma ha hlayisekile etindhawini ta ku hambanahambana na mi amukela ka conspicuous T_V home of talent and analysis under the ban of conspicuous media a hi tlangi na genge swin'we mi nga ta vona this video before ti twenty four ta September tivani ku hi ti twenty four ta September hi hlangana a the rest lodge laha va Ndzaveko media va mi tiselaka event la ku nga ta va ku ri na swinyanyuri kumbe. vanyanyuri vo hambanahambana hi ndlela yeleyo ku nghena e fifty rand ku ri ku mali ya ti-damage i fifty rand a ya ku nghena ko va ya ti-damage fifty rand ntsena layeni a ku na more than twenty wa vanhu so swi komba ku hi hayi ku ya va kahle ngopfu so by the way a hi humeni kwalano sweswiwani na kha hi vulavula hi swicele leswi nga koho ka hina Vatsonga. kumbe ka Vatsonga Entertainment hi ku swi ti komba ingaku loko ko humelela something i goza rin'we ku yiwa mahlweni and then ku biwa four ku tlheleriwa ndzhaku swi komba ku a ku na progress hi jikajika a ndhawu yin'we loko a ko va emisaveni so a ku ta ku like na bya se byi nga ha ta mila kahlekahle cause hi cinela ndhawu yin'we a hi yi mahlweni even if munhu a nga ringeta ku ta a ya mahlweni. Ahh swi tikomba nga swa tshembisa we have this one i ya ka mainstream out of blue swa ku se swi jikile a swa ha endli i timhaka ta access i timhaka ta yini kahle kahle lava nga na power ya ku kota ku phusha ku vanhu vo karhi va tikuma va boxeketini ka mainstream hi voho va pfalapfalaka kumbe hina hi tsandzeka ku tlakusana hi xihina na so mara mehe ni pfumela ku hina hi vu hina ho tsandzeka ku tlakusana hi vu hina for an example hi loyi munhu i artist. Loko ze va khe yimbelela music yimbelela ku ya vanhwini and then if vanhu volo xava na right a ku byela ku se va laha i be thyaka mara hi nga rivali ku va swi vurisa ku yini ka wena swi na nkoka u heta kota ku swi amukela kasi ni nge fiki ni ku byela ku i be thyaka i kuma ku i invest almost three months four months wa ha endla album loko yi huma mina ni kha ni ku byela ku i be thyaka but u kha ni ku byela ku okay mara laniwa I feel like a wu fanele yi endle so laha a wu fanele yi endle so i criticism yeleyo. something lexi hi fanele hi xi tekela enhlokweni than ku i ya i ya threaten ku okay a hi nga mi byeli leswi yini yini and then lava endlaku ti-corporate strike va endla ti-corporate strike va emission mi tirha yini that kind of things hi thyaka course loko ya ka mainstream even big artist vo Drake vo Kanye West i vanhu lava nga ka mainstream mani va endlaka mali music va ti teka ti-critics na ti-reactions. they take they take those things into consideration a va really kumbe i twa ku mani mani i threaten mani ku yini yini yini yini but ka hina hi fika hi lava ku tivavisa hi swilo swin'wana swintsongo ngopfu kahle kahle and a loko some of the things swi nga swi nga humi hi ndlela ya kahle but a hi dyondziseni ku amukela swi ya swi kha swi kula and the more munhu a humesa album the more u kuma ku okay let's say. ku na five vanhu va nga endlaka ti-reactions those five people va na va na ti-audience to hambanahambana hinkwavo swi endla ku okay mani a la ta twa ku why this guy a vula so swilo swa so hi album ya so let me check it out mara hina ha ri ku rileni ha ri ku leni hi rilini mara hi kha ku ri busy gamini futhi swa music like khale and I even feel like ti-artist leti a ti ta yi nga endla music khale malembe ndzhaku. they even had the chance or proper chance ya ku boxeketa into mainstream cause van'wani va yini a handle ka matiko ya le handle just to showcase their talent ka nkarhi wa sweswi munhu ta ya cina ka makhelwani cina giyani cina ka malamulele hi ku fambinyana hi loko hi humenyana ya mpumalanga swi va swi herini kumbexani mi te vo thembisa na hayi vo soweto swi va swi helele kwalano kahlekahle ku mara ni le ka mainstream a mi ringeti na ku fika okay we see these guys va hip hop they are trying their best ha swi vona ku music video yin'wana ya fikelela ka trees which is good but na vo loko kwala nghenela hi moya ku rila if ku vulavuriwa music wa vona the more ku vulavuriwa hi your stuff the more vanhu va kota ku ya swi fikelela and then with productions leti a ti endla switori. swi helele kwihi a swa ha ri ku ndliweni mhaka ya ya ya va ni ncini lexi ya ya piracy ha yi twa ku piracy ku nga va ku ri yoho yi nga fika yi dlaya and what what and what what what what mara creativity a yi ri koho na ka sweswo na coz before hi ya ri la mhaka ya support a a vanhu a va ku support-i hi mhaka ku i vulavula ririmi ri i va vulavulaka rona u fanele ku sapota ku va u kha u vona ntikelo ka swilo leswi i swi endlaka ku nga yona mhaka leyi yin'wana hi fanele hi tekela enhlokweni kahle kahle so a hi wiseni moya wa ku khwitakhwita a hi a hi wiseni moya wa ku nyenyela like if something xi le ku humeleleni xi le ku humeleleni a hi pfumelelani hinkwenu ku xi le ku humeleleni another thing Giyani Land of Blood is coming back loko hi twa va ri hi ti one ta i November i October. a na ha ri sure ngopfu october between october and november va ri giant land of blood yi le ku vuyeni the first people to criticize giant land of blood ku ya va vatsonga the main target ya giant land of blood yes a yi ali ku ku sola hi swona but a ni nge voni yini yini and stuff and stuff and then the next thing story a xa ha ri kona ka tv vanhu valava nga vula sweswo futhi hi voho vanhu va ku tlhela va rhanga va endla yini a a va hi tekeli enhlokweni hi voho ku nga tekeli enhlokweni hi ndlela yeleyo so hi maxaka a hi tshikeni a hi tshikeni swicele swo ka swi nga hi pfuni nchumu so um by the way that's me coming back to YouTube i khale ni nga ri kona hi maxaka um hi ta vulavula se ni ko inkomu u mi nga se subscribe ni kombela mi subscribe bye bye.